וואס שטופט א מענטש צו הצלחה און וואס האלט צוריק א מענטש פון נישט מצליח זיין? ווי מענטשן, בפשטות, מענטשן טראכטן אז איין הצלחה ברענגט צו די אנדערע, דאס הייסט אויב איך האב מצליח געווען אין איין זאך האב איך א מאטיוועישן צו מצליח זיין צו גיין ווייטער און צו מצליח זיין נאך עפעס. און אויב איך האב געטרייט איין מאל און איך האב געהאט א דורכפאל, דאס האלט מיך צוריק פון פון צו פרובירן נאכאמאל און צו טרייען נאכאמאל, אפשר וועל איך האבן א דורכפאל, סאו דאס האלט צוריק א מענטש. באט אויב מען טראכט אביסל אריין אין דעם איז דאס נישט פונקט אזוי, ווייל טאקע א דורכפאל איז א זאך וואס האלט צוריק א מענטש פון מצליח זיין, באט פון א אנדערע זייט, הצלחה, כאטש ס'איז א געשמאקע זאך, אמאל קען עס אויך צוריקהאלטן א מענטש פון מצליח זיין, פון אויף א בחינה אזוי ווי שלמה המלך זאגט ער איש עושר שמיר לבעליו ולרעותיו, אז א מענטש האט רייכקייט באט ס'איז נישט פאר זיין גוטס, וואס הייסט אז א מענטש איז מצליח איז די צווייטע מאל ווען ער פרובירט ער מוז מצליח זיין, ער פילט אז ער מוז מצליח זיין, עטליסט די זעלבע זאך ווי ס'איז געהאט פארדעם, און אויב איר גייט האבן ווייניגער וואס איר האט מצליח געווען פארדעם, הייסט עס א דורכפאל. קומט אויס אז די הצלחה וואס איר האט געהאט, דאס ברענגט אים סטרעס, און דאס מאכט אים א פרעשור אז ער מוז מצליח זיין נאכאמאל, עטליסט אויף די זעלבע פארנעם, אויף די זעלבע לעוול ווי ער האט מצליח געווען פארדעם. און אויב ער ווייסט אז ער קען נישט מצליח זיין אזוי, און געווענליך דאס איז די טבע פון הצלחה, אז נישט אייביג שפילט זיך עס איבער, אמאל געלונגט עס יא, אמאל געלונגט עס נישט, איז אסאך מאל קען זיין אז דווקא די הצלחה וואס ער האט מצליח געווען, דאס גייט אים אדער אויפעסן און ברענגען אין א פרעשור און א סטרעס וואס ער גייט אים נישט לאזן לעבן, אדער גייט עס אים צוריקהאלטן פון צו טון. און וואס איז די עצה? איז די ביידע צדדים, סיי פון הצלחה און סיי פון א דורכפאל, איז די די תוכן פון דעם איז די השפעה וואס האט אויפן מענטש איז ביידע די זעלבע נקודה די נקודה איז איז סעלף עסטים דאס טייטש אז א מענטש שאצט זיך און ער רעספעקט זיך אליין עקארדינג צו וואס ער האט מצליח געווען אויב איך האב מצליח געווען בין איך ווערד אויב איך האב נישט מצליח געווען בין איך נישט ווערד און אזוי און אויב איך בין ווערד קען איך טון זאכן, אויב איך בין נישט ווערד פארוואס זאל איך טון? און ביידע זאכן זענען נישט ריכטיג, ווייל ווי דער אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש, די ערך, די וועליו, די שוויות פונעם מענטש, ממילא די סעלף עסטיעם, וואס א מענטש האט נעמט זיך נישט צו איך האב מצליח געווען צו איך האב נישט מצליח געווען, צו איך האב געבויט א שיינע ביזנעס צו נישט, צו איך האב מצליח געווען אין עני תחום, די הצלחה איז פון די אייבישטער, און די סעלף עסטיעם פון א מענטש, די ערך, די וועליו, די שוויות פון א מענטש איז אויך פון די אייבישטער, ווייל די אייבישטער האט מיר באשאפן, ער האט מיר געשיקט אויף די וועלט, דאס איז מיין שוויות, דאס איז מיין ערך, אויב דער אייבישטער האט געטראפן פאר ריכטיג מיך אראפצושיקן אויף די וועלט, איז טייטש ער האט א סיבה פארוואס האט ער מיך געשיקט און פארוואס האט ער מיך געטשוזט דא צו זיין, ממילא דאס איז מיין שוויות, דאס איז מיין ערך, און איך דארף טון. וואס דער אייבערשטער וויל איך זאל טון, וויאזוי ווייס איך וואס ער וויל איך זאל טון, ווענדט זיך וואס זענען די כשרונות וואס ער האט מיר געגעבן, די קעפעביליטיס וואס ער האט מיר געגעבן, און די רצונות, און די אלע זאכן וואס די סביבה ווי האט מיר געלייגט, וכו' וכו', די אלע זאכן. איז אזויווי א נעוויגעיטער, א דזשי פי עס, וואס זאגט פאר די מענטש וואס ער דארף טון און וואס איז זיין תפקיד אויף די וועלט. און און מילא אז א מענטש וועט וועט זיין פאוקוס וועט זיין צו טון וואס די אייבישטער וויל פון מיך און פולפילן מיין תפקיד אויף די וועלט, און און נאר פון דעם גייט זיך נעמען מיין וועליו און מיין סעלף עסטיעם, למילא האט ער נישט, ווערט מען נישט עקסיידעד פון הצלחה, מען ווערט נישט איבערגענומען פון א הצלחה, און מען ווערט נישט צובראכן און צוקלאפט פון א דורכפאל. דאס ווערט אנגערופן אין לשון חסידות, בעל שם טוב רופט עס, מידת ההשתוות, די ווארט פון בעל שם טוב, שיביתי השם לנגדי צמיד, אז א מענטש דארף זיין כסדר במידת ההשתוות. מיר האט אפשר וואס מיינט אז נישט קיין חילוק וואו איך בין, נישט קיין חילוק אין וואסערע מצב איך בין, דארף מען אייביג זיין פרייליך, עבדו את השם בשמחה, און ווי ס'שטייט דא א ווארט שני צמידים כהלכתם, אודאי ס'איז שביתי אביי לנגדי צמיד און וחטאתי נגדי צמיד, און מען דארף כסדר געדענקען סיי די הצלחה און סיי די דורכפאל, ביידע זענען נישט מחליט, ווער איך בין און וואס איז מיין שוויות. מיין שוויות איז פון דעם אז דער אייבערשטער האט מיך געשיקט דא אויף דער וועלט, און דער אייבערשטער האט דאס אז איך בין א חלק אלוקי ממעל, דאס איז מיין שוויות. עבדו את השם בשמחה.